Salam alik eziz watandaşlar. Gurban aýyndaky gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Salam, hoş gördük. Hoş gördük. Gyzgala kompleksde, Gyzgala restoranda ussat aşpez Döwlet Pirmanow bilen

Sag bol. Watandaşlar, didarlaşar sag boluň. Ynanmarsyňyz, 1 2 3 sapar minimum çalyşdym. Ýerden onna düşürer sen wagtyk, zawtryk iýip gelseler ýeňlirak edeli.

Sup, ratatuý diýdigiňizde ratatuý edýäs bu gün. S našimi mesnimi produktimi. I okonçowka kakoý-nibuş ştrik dadin desert. Gaty gowy.
Men şu wagt siziň burnuňyz diýdi Gülälek. Tüweleme oň özi alyp çykýar hemme zat diýdi. Şu ýerde bir zat aýdasym gelýär-de, ýigide diýýär, nuň hünärem azdyr diýýär.

Girip gelýä. O territoriýa her kim girip bilenokda. Şo taýda razdaçada Kurina Grutka şu günki ýalak ýadymda talhanam o döwür açylypdy. Kurina Grutka Grisini şeýdip nahar berip Gülälek bilen tanyşyp gitdik ýöne näçe wagtdan bäri sekiz ýyl paşti görüşmedik. I nesibämiz ýene-de şu restoranda bu proýekti başlanymyza, umuman özüm gepleşiklerimizi her myhmana görä menýu edýäs. I käbir menýularyny islegine görä sazlap bişirjek bolýas. I wrode by Dört gepleşik ýazdyk häzir. Dogry ýol saýlapdylar.
Züleýha Kakaýewa üç sany perzendiň ejesi. Döwlet şu gepleşige çakylyk üçin men Züleýhaň zynat lybaslar öýüne baramda, maňa gowy buşlugy aýtdy, Ejem bilen doganym mukaddes Käbä zyýarata barýar diýdi. Ugradan bolmaly siz olary, indi ugradýaňyz. Ertir ugradýarlar. Äri är edýän aýal, gara ýer edýän aýal diýen Söz bar, ýöne aslynda ogluň, gyzyň, aýratynam oglan çagaň terbiýeli, edepli kemala gelmegi üçin aýalyň orny, ejäniň orny hakda aýtjak bolýan, men Zülehaň ejesini tanaýan. Saçyny iki örüp, arkasyna atyp we örüm saçyny hiç haçan üýtgetmedik, ýaşmagyny hemme zatdan belentde goýan zenan we tamdyra ýapan ýaly çörügini iýip gördüm. Şoň üçin. Döwlet dogry belläpsiňiz Züleyh han maşgalasynda şu zatlar Türkmeniň däbi dessury saçagyň ojagyň keramatyna uly hormat goýulýar diýip aýtjak boldum.
Ejem gelleýse balýar bu. Bolýar. Indi durmuşa göz salyň men aslynda bu soragy berýin. Öz.

Züleýha Kakaýewa, Türkmenistanyň halk artisti. Türkmenistanyň at gazanan artisti diýlen at berlenine Züleýha Akyş Saparowa Türkmenistanyň halk artisti diýlen at berlipdi we Şamämmet Bäşimow bilen bilelikde Züleýha şo hormatly ada mynasyp boldy. Sorag. Ady rowaýata öwrülen ussatlar bilen birlikde şeýle hormatly adyň berilmegi, Aýdymçy hökmünde ýa sungat wekili hökmünde näme ýükledi?
Gaty uly zat, uly jogapkärçilik ýükledi. Henizem şu jogapkärçiligiň aşagyndan heniz-ä çykandyr öýdemok. Ýöne şonda ejemiň bir diýen sözi bar-da, Gelýakam eje, men ynanyp bilemok, şular ýaly ýagdaýlar boldy. Hormatly ady dakdylar maňa diýemde, Onna sen diýmek, işlejegiňe ynanandyrlar. Diýmek sen ony işläp ödemeli diýdi-de. Işläp ödediň sen şol ady aldyň diýmedi maňa. Diýmek sen işlemeli, seň işlejegiňe ynanandyrlar. Sen şony işläp ödemersiň, diýdi. Häzirki güne çenli işleýän, nesip bolsa şu gerek wagtyma çenli men işlän, nesip bolsa. Janym sag bolsa, çagalarymyza-da, özüme-de söz berdim.
Züleýha, bir gezek men öz töweregimdäki ynsanlaryň biri bilen jedelleşmeli boldum. Aýdym aýtmak ýa alypbaryjy bolmak işmi näme? diýdi. Diýjek bolýanym, hakykatdan hem fiziki zähmet-ä talap edenok. Ýöne sen fiziki zähmedem işleýäň, tikin tikýäň. We bir köýnegi tikip çykarmak bilen bir aýdymy ýerine ýetirmegiň zähmedi deňmidir? Näme jogap bersem, Hal?

Aýdaly bir aýdymy ýerine ýetirmek fiziki zähmet talap edenok diýdi. Emma bir köýnegi keşdeleýänçä, o taýda bir gelin gyz ýedi günläp oturyp bilýär diýdi. Ýöne şu ikisiniň zähmeti deň bolarmy diýdi. Menem deň diýip jogap berdim. Ýok, deň däl.
Indi sen şol seň pikiriňi sorajak boldum. Men meselem ýaňy e, Döwledi taryplap aýdym aýdamda, Bir ýerimde bir damarym, ganym bolsa şol il gelip birinji aýdym aýdamda meň hemme damarlam işledi. Meselem, men şeýle bir tolgundym sebäbi intäk bir nätanyş oglanyň öňünde gelip oturyp ilkinji aýdymy ýerine ýetirmek. Ondan maňa bir köýnegi keşdeläp ber diýen bolsalar maňa ýeňil düşerdi. Ana, men şony aýtjak bolýan.

Şolam zähmet hasap edilip bilermi? diýen soraga men onda-da uly zähmet diýen. Sebäbi belli bir aýdymyň döremegi üçin şol aýdymçydan başga-da birgiden adamyň zehini yhlas siňýär. Ýöne döredijilik işi, intellekt, ýagny aň bilen edilýän işi hemişe fiziki zähmet bilen deňeşdirmäň diýýärler. Men has ýokarda goýýan. Sen nähili pikir edýäň? Dogry, dogry, gaty dogry.
Fiziki zähmet ol seň saglygyňa-da peýdaly. Sen hereket edýäň-ä, adama saglygyna-da peýdaly, naborot, içindäki bir duýgularyny çykarýar. A ýaňky bu aýdym-saz, bu zatlar men-ä ýokardanka diýen. Şu ýerde näçe adamlar zähmet çekip dur şu wagt. Näçe oglanlaryna görünmeýär sahnanyň daşynda. Sen dünýäniň kän ýurtlaryna bolduň. Ine golaý wagtda-da nesip bolsa Ýaponiýa döwletine gidip barýas diýdiň. Näçe döwletde bolduň we haýsy döwletiň aşhanasyny haladyň, haýsy milletiň? Edil näçe döwletde bolanmy şu gün bar. Nesip bolsa sanaşdyrar. Esasylaryny bir aýdyp ber, belki tomaşaçylar bilýän däldir. Üçünji pasportyma, täze pasportyma eýer dördünji ýurda gidip barýan ekenim. Zagram pasportym üçünji. Şonda näçe sany ýurda gitdi. Ýöne bir giden ýurdumyza üç-dört saparam gidýän wagtlarymyz bolýar. Tüweleme biziň ýurdumyz soňky döwür dost-doganlygyň ýurduna öwrüldi. Kän gatnaşýar daşary döwletler bilen. Iň ýatda galýan naharlar? Koreýada ýagly zatlary wapşe iýilenok. O taýda ot-çöp, balyklar, deňiziň önümleri iýilýär esasy. Tursiýada ýaglyrak birhileki, süýjüräk, süýji zatlaram beter süýji. Aňyrda birazjyk tagamlary pesiräk, ýöne ýumşak gidýär. Koreýaň zatlary ýumşajyk gidýär.

Ýöne şu wiçinany basýan ete gawun. Soňky notka. Men hemme tagamlarymda süýjini, ajyny, turşyny, duzy berýän. Hemme tagamda iň soňunda bir notka bolmaly hökman suratda. Ýaňyş kyrk günlük arassalap başlady welin näme desert taýýarlaýamyka diýdim. Ýok. Doly Derejeli tagam taýýarlapdyr, kyrk günlük gawun bilen birlikde. Wiçina, wiçina nämäň etinden? Wiçina, kurina i gowyajya. Göläň etinden we towugyň etinden wiçina bilen birlikde. Gawun. Häzir sazlaşygy nähili bolýar? Kä, meň iýmeýän zadym ýok. Hemme zat iýýän, gowy görýän. Oňam içine symanak. Şu ýaşyl ysmanakmy? Ýok. Ete tarhun. Şa sezon tarhuna bazarlarymyzda gögöniň konkretny ösi şas ine menýuda känä şu ýaňy sowuk çorba etjekdik size. Ýöne ço menýu üýtgäp durda her on bäş minutdan kelledene. Soň ine geldi Berkaryň howusyna girdi diýdiberiň. Ýöne eýýäm uje o çorbany aýyrýas. Başga çorba edýär, diýip, pylanlar üýtgäp gitdi. Gör, Züleýha, seň muşdaklygyň nähili? Döwlet, aslynda, men kritik diýip tanaýarlar meni. Ýaman bolmaýan-da bolsa mümkin. Ýöne köp kişä gowy däl. Dostum az şoň üçin onuň. Ýöne men öwüp aýdamok. Hakykatdan gowy. Munam saboý edýär.
Saboý.

bişirdi. Soň tagam meň agzymdan gidenok. Ses, öý nahary ýokary derejeli aşhanadanam ýokardamy? Konýeçno.
Men geçen sapar aýtdym-a, doma öýde bişirýäň-ä, birinjiden howlugyňok. Ikinjidenem, ýaňky iň tagamly nahar, düýnki galan nahar şar-şur edýäňmi? Çaltam bolýa. Öýüňde nahary Kim bişirýä? Ine sen, aýdaly, ýaňy-ýakynda Parižde gelen bolsaň, indem Ýaponiýa barýaň-da, çagalara maşgala, öýüň içindäki biş-düşi kim edýä?
Belli bir adam ýok-da. Indi-ä Hudaýa şükür gyzymyz ýetişdi. Hatije. Hatije özem şu diýýä, powurçylygy men okajak diýýä. Hawa. Halaýar. bişirýär eli süýji özem ýaman çalt bişirýär şeýle çalt çaltdan derewş derewşik edýär ýöne çorbany halanok çagalam hiç halanok şoň üçin çorba bişirgende meň özüm bişirýän da elmydama ýöne galan zatlary Durmuş Öwezow käýarym ejem käýarym kömekçi gyzlam gelip bişirýärler. Neme bilen ravioli bilen börejik bilen bile boldumy. Hawa spasiba.
Hawa ony goýmasaňam bolýa.
Düýn öýe ýigrimi sany gadam çaldym şuny ýaly terine. Ýigrimi sany mekgart gaýnatdym. Häzir sezon.
Bala bal.
Häzir siz oň. Süýji bilen turşyny garýan ekeniň-ä bir oglan. Seň gowy görýän zadyň. Gowy görýän zadyň a men. Siz oň. Aýwanyň içinde ýörite palaw bişirýär. Ýaňky ulakan aýwa kände köwüp, peje salyp, ýörite aýwaly palaw edýäris. Daşary ýurtdan müşderilerimiz gelýär. Türkmen milli palawy. Ýörite palawymyz bar. Men umuman şu gepleşikde sizi çagyranda türkmen milli tagamlary bişireli diýip pikirlenip gelýädim. No iz-za togo şto wagt az, prihoditsa improwizirować, bolmasa ýörite plow at şefowa men alty görnüş et bilen bişirýäs ony. Turistlerimiz gelýä daşary ýurtdan myhmanlarymyz gelýä diňe şo palowy berýäs. Komanda

Öz stereotipimize görä işleýäs buny. Köplençem weganlar gelýä, wegetarianlar gelýä. Şolara kän edýäs. No biziň tomatlarymyz bolye menye gyzgyn ýurt bolansoň Italiýa Ispaniýadaky ýalak süýji şoňa görä-de şunam müşderilerimiz kän soraýa. I pravilnoý pitaniýa häzir o gaty modada boldy şoňa görä sazlaýas. Şeýle sowal Döwlet şef saňada Züleýhada degişli. Çaga terbiýesinde üç sany zerur şerti aýtmaly bolsa nämeni aýdardyňyz? Çaga ene-atadan görelde alýar. Çaganyň ýanynda ene-ata nähilek özüni alyp barsa iň uly kriteriýalaryň şol potomu şto çaga ka gubka özüne çekýär. Görelde. Görelde. Perwoç. Woftaryh, söz berdiňmi sözüňe durmaly, aldamaly däl. Rebýonok uçitsa, çaga näme öwrenýä, ine men seni aleýa alyp parka alyp gitjek diýýäň i ustavşi prihodyş, edip bileňok i çaga slediş raz şony neserýozno wasprinimaýt. Tretýi oçert bize biziň kakamyz isleýän zadyňyzy ediň, wot što wy hatite da, geljekde siz halaýan zadyňyzy ediň,

Gollow diýdi. Görelde allow bolmaly däl we gollamaly. Güler ýüzli ýigidiň gyz uýasy bolmasyn, gyz uýasy bolsa-da, güler ýüzi solmasyn. Şu aýtgyny ilkinji gezek eşidýänlerem bar bolmagy ahmal. Nähili düşünýäň şuňa we sen nähili düşündirerdiň şony öz çagalaryňa?
Gyz bir ak pagta, ak pamyk. Olam ýokup bilýä ak zada bulam ýokup bilýä. Erkek oglanlaram gabanjaňlykmy, goragçymy, dagyň-da seň arkaňdaky bir sähelçe zat olary döwüp bilýä. Şolaň gyzyl ýüzüni solduryp bilýä. Şoň üçinem ýek bir gyz uýasy bolan erkeklere-de aňsat dälmika diýýän. Dogrudanam. Sebäbi kän şolar ýaly ýagdaýlar bolup dur, maňa soň aýdýarlar. Bir ýerde otyrdyk welin, ine, Züleýha Kakaýewany tanadym, tanalymdan soň, tanaýaňyzmy, pylan hili, pylan hili diýip, diýýär, gepiň gidip dur, diýýär, men bärde otyryn, ýarylyp gidip barýan, diýýär. O ýerde-de bir giden nätanyş adamlar, diýýär, men oturybilmedim, gapdalymda dostum, akylly çykdy menden, diýýär. Diýen aýdan kän bolar sen öz uýaňy tanaýaň sen doganyňy tanaýaň sen otur diýip diýdiler diýýädä men şo ýerde şoň şoň başyndan geçen duýgular maňa tanyş men özüm wah diýýän içimden. Towugyň döşi, towugyň döşüni tüwi bilen fyrşrawat etdik, ýanyna ysmanak,

We şo lybas hakda, şo gurlutaý mata hakda şo döwür maňa hakykatdan hem şu şol döwrüň gurlutaý matasymy diýip sorag gelipdi. Mähriban tomaşaçylar, şu wagt mümkinçilikden peýdalanyp siziň şo soraglaryňyza jogap bereýin. Şol gurlutaý mata biziň film döredýän toparymyzda Tuwak Berdiýewa diýip meniň ikinji režissýorym mady kömekçim we Züleýha bile bile filma düşdi. Tuwagyň ejesiniň sanlygyndan şo gurlutaý mata biline daňylan kak Guşak bar, kakylan guşak. Ol bolsa meň mamamyň bil guşagy. Bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllarda biline garry mamamam daňan eken. Indi Züleýhaň başyna daňylan ýalyk bardy şonda. Gaýtarym edilip, o ýalygy daňyp beren Almogül gelneje aýratyn sag bolsun. Eýdýän sebäbi şo wagt Züleýha ikimiz gaýtarma ýalygyň nähili daňylýanyny bilemzokdyk. We adam on ýylyň içinde şo derejede kämilleşýändigine gaty begendim. On ýyl mundan öňki Züleýha, häzirki Züleýha milli lybasda, sungatda, aýdymda, sazda kämilleşipdir. Şuň özi adamyň kämilleşmeginiň özi gaty ullakan zat. Sag bol Gülälek, ýöne bu naharda hiç zat eşdilenok-a.
Näme deli Züleýha? Gürläp otyrdyň welin wah diýýän. Gulagym kesäýdiler diýýän. Murat, iýlip çyksaň etler bolmazmy? Ýöne näme deli, sen muny gepleşigi diňle. Soň, bu wagt arkaýyn nahar iýiber. Ýutubda ýükleýäs, Ak telpek diýip ýazsaň çykýar. Arkaýyn naharyňy iýip ýör, soň diňlärsiň. Belet platformasynda-da şu gepleşigi goýýas. Krem brule, da, şu günjük irden taýyn etdik. Eto osnowa domaşniý sliwki i žutok. Wanilniý sahar.
Wanilniý şeker, ýumurtgaň sarysy, ýörite öýde taýýarlanan gaýmak bilen. Ýerine ýetirilen krem brüle sungat eseri.
Mmm. Ol bolemiýne lehki obed ujina dopolneniýe. Mhm. Agyrrak iýýänlere bolemiýne lehki desert. Şef,
ilki bilen-ä doglunyňyz gutly bolsun. Spasiba. Ömrüňiz şu taýýarlan krem brüleňiz ýaly datly bolsun, Züleýha. Aýdymlaryň bu krem brüledenem süýji. Muşdaklarym kän, men gutlaýan we umuman aýdym döretmek hakda edýän yhlasyňy men bilýän. Ýurdumyzda Nury Hojamuhammedowdan başlap Begenç Hojaýewe çenli Züleýha Kakaýewa aýdym ýazdyrmany geldi diýýän kompozitorlar kän we eksperimentden gaçaňok. Täze täze işleriň gözleginde we gidip Parižde türkmen milli lybasymyzy Wow diýdirik gaýdanyň üçin sag bol. Sag bol sizede. Gapymyz hemişe açyk. Sag bol. Sagman gidip geliň Ýaponiýa. Ullakan salamlarymyzy ýetiriň. Elmydama şeýle washytitelnyý obedda, washytitelnyý adamlaryň ýanynda gatnaşmak.

Düýn bir habar okadym. Mekgä on sanak uçar gidýär. On uçaram haj zyýaratyna barýan ynsanlardan dolup gidýär diýen habary okamda, şeýle owadan ýurtda, şeýle abadan ýurtda ýaşaýandygyma guwanjym goşalandy. Eziz Käbäm, kyblam, hersi Käbä gidip zyýarat edip gelenlerinde şu Watanyň perzendidigime guwandym. Ömrüňiz uzak bolsun, Arkadagly Serdarymyz. Watandaşlar, didarlaşarys, sag boluň!